Nahar bişirip bilýämi? Aý bişirýäri.
Aý şu ere bir söýjügi, bişiren naharyna iýýä. Ir bilen turýa. Aşhana barsam, çaý gyzgyn demlidir. Ýumurtga gaýnadygyny durandyr. Gyzgyn nan saçylypdyr. Aý özi gürlemän girip çykyp iýişip gezip ýörüpdir. Hemme nahar bişirip bilýämi? Aý hemme nahar bişirmeýä diýdim-ä. Aý ere söýjügi hiç ok.

Hor çaga, öňküden beter Ene, ene, ene! Hakyt bar-a, çagam, ugur gamyşa döndi, gyz, gamyşa döndi!
Şirin, häzir şu men şeýdip nahar bişirip duran ejem bolsa bir zat diýäýmese?

Sowuk suwa degirtmeli midiňä? Çöpçen bişiribersene. Ýok, men bu zatlary kyn göremok. Çep elimden gelýär, ederin men bu zatlary. Aňsat-a, ýöne ejem halamazmyka diýip gorkýanmyň? Ýöne birden häzir şeýdip Suwhan ejem welin bu zat iýerimkä diýip durmam.

Howlyja terezärin men öňe, öňe-de. Hanumym süýji gelip bir palaw bişir gyzym. Seň eliňden palawam iýip görerin. Ýerdim eje, ýerdim-ow eje. Hä, ýer bolýa neme, şirin. Hemme zady özüň bişirgil, bolýamy? Aslynda öýüň hemme işini öz eliňe alyber, bolýamy? Bor-da onda, men onda öz jaýymda bolaýjak. Bor eje, bor eje, özümden bişirer palawa. Şuny bişirip oturýan eje, görýäňmi? Bişirer eje. Görýän oglum, görýän, görüp ýörün, nähili bişirýänini. Ilden gelinler gül ýaly günlerin hawluly tort bişirýägi. Ýaňy dönlülere gidip geldim. Gelin bal ýaly tort bişiripdir. Hezil edip diýýär. Menem bişiribilýän ýa eje? Şeýlemi?
Tortam bişiribilýäňmi? Woy gowudygyny. Senä bize geleniň bäri birje kökejigem bişiriňoklugy. Şu günden şeýläk günde tort bişir men tordy halaýanyn bilýäňä özüň.
Aýtdym-a how. Ejem häzir gelse bir zadym diýerdi. Intägem ejem bilmedi. Bilen bolsa näme ederdik. Hiç zadam etmezdim, bişirip durardym dagy.

Ary, Sene meň alma ýaly oglumy meň elimden alsaň-da, görgin muny, men sen geleňden bäri bar-a, saňa şu agzymy açan däldirin, zat diýen däldirin. Men bu gül ýaly oglumy sen gül edip ullanýaň-a, gül edip ullanýaň-a, hiç zat idemäň-a sen öýde. Sen barany sen bara. Sen şu öýe gelen günüňden bäri öýde asyl bir iş edara. Seni tolup bolanara eň bilen gapyny kaka, kaka, kaka, kaka, onda zordan turuzýar. Sen ýaşyňda barsyň, men sen ýaly gelni bapdym.

Dabaraly çykyşyň näme? Wiý, hiç hili çykyşam ýokla kakasy. Men-ä ýöne bir öýçilikdir-de, eýle-beýle bir çalykçylak bir goh galmagan bolar-a. Ýöne bary geçdimi? Näme boldy? Aý, hiç zat.
Bolan zat ýokla kakasy. Söýgäni,
ir bilen dönedilere gitjek diýýärdiň weli, Gidip gelipsiň öýdä. Wiý, hawa, ine edil şu wagtjyk gelip durşum. Olaram salam aýdyp goýberdiler. Hawa, hawa.
Ýöne men başga bir zat diýjek bolýan. Näme kakasy?
Döndilerden eşden zadyňy. Hawa. Döndilerde goýuplar.
Bärik gelip toz atma.
Eý-waý, towa. Çykyşyň, dabaraly çykyşyň, toz atma diýip, her hili gep-gürrüň tapýaňmy, şo kitapdan okaýaňmy öýdýän? Kakasy, seň şu gelniň bar-a, ýöne hemme öýüň işini seň ogluňa buýrup dur-la, öýde nahar, çaý bir, hemme işler, öýüň bir arassaçylygy bir gelin etmeli bor-a, ony oglan etse bolmaz-a, ilde-günde-de gelin bar, gyz bar, bizem barýas, görýäs, şolaryň öýlerine gelinleri ýöne, aý, başaýak togalanyp hemme zady, bulalyk edip ýörler, bu öýde-ä o gelin, bar işi. Oglana buýrup bilir logy. Ogluň gelne buýrup bilmeýän bolsa. Garaz çykdyn, goý etsin. Halyşy bardy dämi, özi düşünşer, goşulma sen. Waýy, kakasy, goşulma diýip. Men aslynda bir goşulýan zadymam ýok. Hiç zadam diýemok. Hiç zat diýemok-a?
Ýok. Men saňa haçan el galdyrdym? Men saňa şu wagta çenli şeýdip ýekeje ýoly barmagyny batyrdyňmy? Ýok. Onda näme ol täze gelen gelniň ady ýöne meni ýamanlap dursun.
Ýeri borla kakasy bolýar-a. Neme, menem gara kakasy. Şu gelni bir gorkuzaýaýyn diýdim. Gorkunma.
Hä? Maňa döndiler düzgüni gerek däl. Döndileriň düzgüni Onuň Windowsy bar. Maňa özüni zyndyr bolýar. A bor kaka, düşündim. Indi olaň durmuşyna goşulmaly.
Bolýar kaka. Bolýar, bolýar kaka, bolýar. Waý, kakasy, senem ýöne her zada gaharlanyp durmasana. Öý çülikdir dä bir gap-çanagam çakyşýar-a kakasy. Neme, kakasy?